Hallo, hallo. Oimre uru nyikwa Ramogi Ajwang'. Chunya ogone Nyasaye erokamano kuom odhiambo makare maler moseikonwa niendi. Agone Nyasaye erokamano kuom ng'wonone gi herane mosiko. Asiko agone erokamano pile nikech kok mana en ok wanyal. Kok mana jahera ma Ruoth Yesu, ok wanyal. In gi an ok wanyal kok mana herane. Agone Nyasaye erokamano. Koro agone Nyasaye erokamano kuom ngimana, kuom ngimani. Kata obet ni seche moko del nyalo jony, to agone Nyasaye erokamano ni an anyalo neno, anyalo bet piny, anyalo wuoyo, anyalo wuotho kawuok ka kendo gi kacha. Anyalo dhi. Koro agone Nyasaye erokamano. kuom herane gi ng'wonone momiyo an gi in wangima. Hmm? Donge ng'wonone ber kosemiyo wanyalo neno odhiambone? Ji mang'eny ochiwo kodwa gokinyi to mak mana ni sani koro gionge giseling' thi e kuonde mikane maiti. To ji mang'eny kabisa be nitie mochari sani. Ji mang'eny tuo kabisa kendo gin e osiptal. To kuom ng'wonone, kuom ng'wono Nyasaye, an gi in wangima Kendo wanyalo wacho niya, Yesu en Ruoth. Koro agone Nyasaye malichno erokamano. Agone erokamano kuom gik moko te, kuom ne chweya, kuom gimoro amora mosetimo. Koro agone Nyasaye malichno erokamano. Ah, samoro ng'ato nena for the first time. An ang'eny ka. Hallelujah. Ang'eny ka. An, an, an, an achiel kuomwa e grubwa ma ma Nyasaye nolosonwani. Pod agone ad, group admins erokamano kendo alamo negi Nyasaye kuom kuom um, kaka ne Nyasaye omiyogi rieko ma giyawo eh, grubni koro wanyalo ga go mbaka mm? wanyalo go mbekni moko mapek moko pek to moko be lait haleluya to wanyalo wacho nyaka weche mag nyasaye e grup ka koro agone nyasaye erokamano kuom ad, grup admins mad nyasaye umgi kendo mad nyasaye gwedhgi mad nyasaye migi ngima makare kendo gwedhgi nyaka gi joutegi duto te joodgi haleluya agone nyasaye erokamano kuom ng'ama nena for the first time iluonga ni virginia hmm? Akum, mano e nyinga mane onyuola to chaka. Lakini Nyasaye nowilona nying moro kendo monyisa- momiya koro nying moro iluonga ni Virginia Sauke. An Nyaoyo ma Katweng'a, adresa en Old School Ochola, Tedo Nyakach Kadiang'a. An min ji mang'eny ma Nyasaye nomiya moketo e lweta marito. Nyithi kiye te Gin maga. Gi mond liete. Hallelujah. Koro agone Nyasaye erokamano kuom mano nikech kuom ng'wonone omiyo achal kamano. Ok ang'e ni in nade odhiambo ma kawuononi lakini adwa nyisi ni God is bigger than all the problems. He's bigger than all the mountains. Oduong' mohingo tuoche te. Nyasaye duong' mohingo dhier. Nyasaye duong' mohingo chandruok. Nyasaye duong' mohingo kata tho. Hallelujah. To duong' mohingo all your problems. He's bigger than everything. Mantie piny ka. Koro gimoro amora kiketone to duong' mohingo problem ma in gono. Wach moro chendo e Facebook ka, kat, ok e Facebook ka, kamoro amora. Hmm? wach mo- mon gi chuo penjo mang'eny mayude en about husbands and wife yawa chandruok kod olor e piny kuom husbands and wives relationships gik moko kaelago eko nitie chandruok mang'eny koro penjo mathoro yudo kabisa e, e inbox na en ni chiega timre koda nade chuora timre koda nade koro adwa ni mondo a encourage wa ni marriage en mar nyasaye kendo nyasaye ema loso marriage to ka nyasaye ka nyasaye nitie ei marriage no to bro last ka ikawo nyasaye miketo mbele to marriage no bro last to kidwa ni mondo ibedie kendi titimo gik moko kaka in minyalo to ok nyalre lakini Kuom teko mar Nyasaye, kulamo Nyasaye pile kichiew gokinyi tisemako lwet chiegi, bi walam Nyasaye, waket marriage wani e lwet Nyasaye mondo omiwa rieko, omiwa paro maliw mwanyalo ritogo nyithindwa. To ulemo together, family ma pray together stay ga together. Usomo muma kanyakla ha? gi wuon paru. In everything you do, you put God first. God that is bigger than even marriages. Hallelujah. He's bigger than marriages makethre. Koro kawuono adwa wuoyo kuom wate mon gi chwo. Haleluya. Adwa wadwa go mbaka kuom mon gi chwo koluwre gi muma kaka muma dwa ni mondo wabedi, kaka muma dwa ni mondo wadagi. Nikech ka wadak kaka muma dwaro, haleluya, ka watimo gik ma muma dwaro, to onge gima tek manyalo tamre. Mano e gima ng'eyo. Ka waketo Nyasaye mokwongo, waketo Nyasaye mbele Ike, ka chiegi kata ka chiegi ma wiye tek manade tikete kuom nyasaye ilamo ne go chongi piny tilamo ne nyasaye to lokre aloko bet ng'ama ber kata ka chuori ema tije tek kabisa ma en ma wiye tek ma jogunda te jok mane ose tho dalagi ma timbe giricho ka sando mon ochier kuome tikawo tiketo kuom nyasaye maduong' mohingo gimoro amora to nyasaye biro nyaloni kendo biro loyoni Koro onego waket marriages wa kuom e lwet Nyasaye. Onego waket marriages wa e lwanda motegno. Onego all the time we pray about our marriages. And we pray not only for our marriages only. Walemo nyaka ni marriages moko ma break. Nikech there is no peace in marriages. That is what I've realized. Onge kwe e marriages. Jok modak to gadi iyudo ni dak gi ng'ato. To kinge winja winja no chiegni duogo. To kori yol. Ok idwa kata nene. Osini. Hallelujah. Ok idwa neno wang'e. Duong' odog ne Nyasaye. Ok idwa neno wang' kata chiegi koduogo. Osini. Yani kinene tiwora wora ni awa. Ma to nagolo kure awa. Iwacho ni awa. Achwanyo marach. Hallelujah. Ok ichwanyo marach. Osiepna, adwa encourage sani ni ok ichwanyo marach. Ng'ama ineno matindo lokre aduwino, mano en ng'ama nihero. To en mana ni ne nitie gwenyruok moro matin. Agone Yesu simba erokamano. Nitie kamoro matin, jachien ing'e ni ger kabisa gi marriages. jachien ger gi marriage ok odwa neno kama marriage moro nitie koro nyaka one kaka orire onyalo rire marriage ni through your mother onyalo rire in your marriage through friends onyalo ri- rire in your marriage through brothers and sisters hallelujah mondo make sure ni oketho nikech jachien ok dwar ni mondo dhako gi chuore obed kanyakla nikech ong'e ni kanyo e kuma chuny nyasaye nitie Nyasaye ohero marriages. Marriage is for God. Hallelujah. Koro kikawo marriage ni tikete ewi luanda motegno, ilemo mok iol to marriage bro mana bet. To marriage ni no pod ber abera. Hallelujah. Marriage ni no ber kabisa. En mana gwenyruok mathis miwinjo kawachono. Agone Nyasaye malich. Erokamano. Ago ne Nyasaye ma janyalo erokamano. Yesu ma janyalo, en ing'e ni en en wendo. Yesu wendo. Hmm? Wendo moyiedhi, en onyalo limi anytime. Onyalo limi in your marriage. Onyalo limi in your pain. Onyalo limi kata ka nyathini koro chandi. Onyalo limi, en obiro, en sama o arrive ga at the right time.

Ago ne Nyasaye malich erokamano. Ma gima ber ma Nyasaye owuon ema nolosonwa. Marriage e gima Nyasaye nolosonwa. En owuon ema nochwe Adam. Hallelujah. Moneno ka Adam ni kende. Adam okuyo. To noblong'one ni mondo olos ng'etne. Hallelujah. Mondo gibed ji ariyo. Matiende ni marriage Nolos gi Jehova Ruoth Nyasaye manyalo gik moko duto. To jachien osin gi mareje. Koro siyo otiyo tich donjo kuomwa ei marejeswa e yore mopogre opogre. Omiyo chuori koro jogi ma kinene tiyo laola nikech timbene. Iwuoro isiko mana kikumo. Yawa Nyasaye, an nachwanyo marach. Ma to nakwanyo kune. Haleluya. Aa, ok nichwanyo marach. in misebayo nikech ok ilamo ok iketo marejnino kuom nyasaye marejnino ber abera chuori minenono en mana ng'ama niyiero cha en mana iwale kendo en mana iyiere heis the same one heis the same one my sister your husband is the same one that you chose among all men in this world you chose your husband yourself hallelujah Mano chuori mane Nyasaye omiyi. Nyasaye ok nyal timo mistake. Nyasaye ok nyal miyi a wrong man. Hallelujah. Agone Nyasaye erokamano. God will never give you a wrong woman. Nomiyi marach, nichwanyo marach. Ichwanyo marach nikech in mikia ni marriage ni onego iket kuom Nyasaye. Onego iketie lwanda motegno ma en Yesu Kristo ma ja Nazareth. Kichiew gokinyi imako lwete ulamo Nyasaye. ukone nyasaye nyasaye miwa rieko miwa rieko ma wanyalo ritogo nyithindo miwa rieko mwanyalo ritogo pesa mimiyowa miwa rieko mwanyalo ritogo mwanduwa jehova miwa rieko aleluya agone nyasaye erokamano miwa rieko ma wanyalo herorego kabisa hera ma niketo e kind dhako gi dichwo strengthen our love Haleluya. Iketo gimoro amora e lwet Nyasaye. Gimoro amora ma Nyasaye omiyi. Nyasaye miwa rieko ma wanyalo ritogo nyaka wede gosiepe. Miwa rieko ma wanyalo fwenyogo ma Satan use to break us. Mondo wane kaka wanyalo bet. Haleluya. Koro adhi somo muma. Ago ne Nyasaye malich. Erokamano. Adhi somo muma. To antie kae mondo a encourage a sister or a brother. Ni God is bigger than all our problems. He's bigger than our marriages. He's bigger than broken marriages. En owuon ema onyalo repair marriages kendo en owuon ema onyalo miyo wahera mondo wasik ka waherre in marriage nikech marriage is a beautiful thing. We should be happy in our marriages. We should be happy in our homes ma Nyasaye osekelonwa. Koro ka ionge gi kwe in your marriage, awacho ni osiepna kawuono ni kelie marriage nino. ir Jehova Ruoth Nyasaye manyalo gik moko duto. Koro abo somo muma, osiepna. Adwa somo muma kaka Nyasaye dwa ni mondo wabedi in our marriages. Hallelujah. Nyasaye to dwaro nang'o in our marriages? In tidwaro nang'o? To Jehova ha? jehova to dwa ni mondo wabed nade in our marriages agone nyasaye malich erokamano ok ang'e ni chunyi chalo nade sani samoro chuori chando chunyi olewo chunyi aleluya kinene tigombo mana ning'ogi antie kae kawuono mondo awachni niya chuorino kik chunyi lewi kinene in ma ilal mathin in mok inyal lamo nyasaye kete kuom nyasaye to nyasaye bro loko kaka olewo chunyino mabed mana maber aleluya agone nyasaye malich erokamano adhi somo muma hmm? muma maler ng'ama nigi muma maler gol oko nikech ma e sa ma wadwa some muma aleluya kendo wadhi somo kowuok e buk mar jo efeso efeso en efesians kuom jomokia gi, gi english efeso en efesians koro adhi somo efesians abich kare piero ariyo gachiel e wiye malo ndik maber niya mon gi chuo aleluya mon gi chuo wiye malo mano the theme of the reading marwa ma kawuono mon gi chuo to ka in gi muma tibichak idog igol mondo isom muma kendi aleluya agone nyasaye erokamano muma wacho kama Beduru gi winjruok e kindu kumiyogo Kristo duong'. Ni kubet gi winjruok e kindu to umiyo mana Kristo duong'. Beduru gi winjruok e kindu. Mon gi chwo, beduru gi winjruok e kindu kumiyo Kristo duong'. Amen. Ago ne Nyasaye malich erokamano. Muma wacho kamano, Beduru gi winjruok e kindu, mon gi chwo obed gi winjruok e kindgi ka gimiyo Kristo ang'owa duong'. Muma wacho kamano. Un mon, luoruru chwou mana kaka uluoro Kristo. Nimi chwori luor. Haleluya! Mon, miuru chworu luor mana kaka uluoro kristo kaka iluoro kristo cha e kaka onego iluor chuori aleluya imiye luor modisav nikech ma en gima nyasaye momiyi gift from god dropped from heaven to nyasaye okawo to miyi chuowa nyasaye mamiyowa koro muma wacho niya wami chuowa luor to wa, wabed gi, gi ku- winjruok e kindwa ka wamiyo kristo yesu duong' aleluya amor gi muma muma wacho niya e, muma konia kare prariyo ga auchiel kanyo eh? e, prariyo ga abich awacho maber niya un chuo heruru mondu aa prariyo ga achiel wacho niya beduru gi winjruok e kindu kumiyo Kristo duong'. Un mon, luoruru chwou mana kaka uluoro Kristo, nikech dichwo e wi dhako mana kaka Kristo e wi kanyakla. Dichwo e wi dhako. Amina. Dichwo e wi dhako. Mano muma mawacho. Koro seche ma wabiro ga ni wan ma wadwa bet wi dichwo ni wan mwadwa kontrol gi, kanye kuma wadhiye marach. Nikech muma wacho niya, dichwo e wiwa. Aleluya. Wa dichuo en wiyi to en wiya. Dichuo e wi mon. Muma ma wacho. Muma wacho kamano. Koro seche ma waketo ni wan ma wadwa control gi, kanye mwa dhi wrong? You cannot control your husband. Ma Nyasaye to osewacho ni he is your he is the head of the house. Koro onego bed ni en wiyi. Koro onego imiye luor. Onego i submit to him.

Muma ma wacho kamano, kuom mano, mon nyaka winj chwogi e weche duto mana kaka kanyakla mar Kristo winjo Kristo. To kata kidwa kalo, to winjru mana kode ni wuon ng'ane. Ing'e ni hmm? Hallelujah. Ne nitie connection problem matin. Muma wacho niya, a, a wacho niya, koro your husband iwacho ne niya, gima iwacho cha to kayiego. Koro ma en milok pache moyiego kore kudonje kore kabro riere. Agone Nyasaye erokamano. Ne nitie, nitie internet connection problem. Koro muma wacho niya, iwinja? Kuom mano, mon en j- kuom mano muma wacho kama nikech dichwo e wi dhako mana kaka kristo e wi kanyakla mar joma oyie kuome ma en ringre kendo en jawar mare kuom mano mon nyaka winj chwogi e weche duto mana kaka kanyakla mar jakristo winjo kristo iwinjo muma wacho kamano ni mon nyaka chik itgi ma giwinj gima chuorgi wacho nikech chuorgi ema en wigi to we are going wrong nikech koro kwasedhi kanyo to we want to control them to muma wacho niya gin ma gin wiwa aleluya kendo mondo wachik itwa kendo mondo wawinj gik ma giwacho mane kaka muma wacho ni kaka kanyakla mar oganda nyasaye chokre ka winjo weche nyasaye gi weche kristo kamano e kaka dhako onego winj gima chuore wachone to kendo muma wacho niya dichuo e wi ot en motelo muma wacho kadi prariyo gabich niya un chuo heruru mon mana kaka kristo nohero kanyakla mar joma en Iwinjo? Chuo bende wach niya, heruru mondu. Heruru mondu. Iyudo ni dichuo ok dwa hero chiege. Haleluya. To muma wacho ni un chuo heruru mondu. Inyalo hero chiegi nade? Chuo. Dhako dwa ni mondo ihere e yo mane? Inyalo here by not wacho ne weche ma break ma breke. Haleluya. nikech inyalo yudo samoro ni mama ng'ato dhi tede en odwa ni mondo odhi otedi kendo odwa ni mondo obedi kendo osetemo adier kaka nyarwegi temo mondo obedi to lakini chuore ema satan tiyogo weche midwa wacho ne nyawegine weche mok beyo Haleluya. Muma wacho ni her chiegi. Haleluya. Muma wacho kamano. Un mon to luoro chuogi. To muma wacho ni chuo to her mondegi. Ere kaka ihero dadano? Haleluya. In ihero dadano nang'o? Ihere ni be iwacho ni weche mabecho. Do you be, be, be, be, do, you, do you love her nikech women ka koro un wan oloswa gi, gi, gi choku matiende ni we are delicate we are weak people you need to love us tinyalo herowa nade by buying us things inyiewo lewni ikelo chiemo itiyo matek koro kaka oseluori ma in ma in wi, wi, wi otno koro in be tiye matek mondo ichal gi wi ot ikelo chiemo ichulo rent agone nyasaye erokamano ha? ikelo ne present you love your wife ok ikete gi tich mang'eny ok ikete ga- gayany gi weche mochido ok iket jodalau ni ema koro rite gin gik ma giwacho ema idwa ni mondo itigo matiende ni wiyi osewil gihero your wife you he- love your wife by protecting her iprotekte maonge gima ng'ato nyalo wacho kuome ka intie nikech in ma in wiye you are, e, in ma in ot ma dhakono odake you need to protect her you need to guide her you need to, to mold ineno ikete maber aleluya mikelne lewni mihere iwuoyo kode kimuon kimuol ok isik mana kigone dada koko sate dada to koro se submit to koro in ma kibiro to kisedonjo kisemadho giki tigone dada koko and you want her to submit haleluya mano nyalo bet matek matin nikech weche miwachone ng'ato be bet ma, we ibet mana wiye kaluwre gi kaka ibe itiyo kode amen Inti itiyo gi dada no nadi? Do you love her? Do you care for her? Do you protect her? I protecte? Do you provide for her? Mondo mi obed ni osubmit ma olu omi luor owe in mitawala kendo in mitimo gik moko. Hallelujah. Kaka in midwaro as the head of the house. Be in head of the house ma en head, head, head of the house because so many people so many forces are controlling you your mother is controlling you your sister is controlling you the time ne kama your brothers are controlling you koro ok en wich achiel ma, ma, ma dhakoni dwa tiyogo en so many heads modwa tiyogo nikech odwa tiyo gi wi mamau odwa tiyo gi wi owadu odwa tiyo gi wi osiepeni ikelo wich teko mowuok kuonde maboyo nyasaye nowacho ni mon mondo ni, ni, ni, wich, wich, dich, wich, dichuo e wi ot to in ikelo wiye mang'eny to koro idwa ni mondo icontrol go one woman one woman one head you control her with your mind with your head with your love solo kaka niyude to kidwa control your wife with your friends with your family with everybody ni koro gin wiye mang'eny ema koro iyudo ka koro mama be koro ok dwa Haleluya. Agone Nyasaye erokamano. Koro lokre gimoro nono mobe koro gar nikech yo midwa kontrole go. Haleluya. Ok ikontrole gi wich maliw, wich mane Nyasaye omiyi nikech muma wacho niya, husbands gin ma gin wi ot. To ka in wi ot tikelo gik mang'eny midwa kontrole go, it's very hard for a lady. Tek kabisa, tek. Ok onyal control so many heads. onyalo mana control one head mane nyasaye omiye to ok onyal control wiyi kisoye mamau ok onyal control wiyi kisoye ny- jomitiyogo ok inyal- ok onyal control wiyi kidiskase gi ji matiende ni koro gin so many heads emomiyo koro seche moko tamowa control koro dwaro ni bet gi paro maliw kaka the head of the house mano en odi you are the head kobam to in mibame koriere to in miriere to in iwuon ema inyalo rieye inyalo rieye nadi kigeno kuom nyasaye kendo kiwe nyasaye ni nyasaye am the head of this house but control me dear god nyasaye controla mondo mi kik abagni koni gi koni gi weche mag kuoth gi chode idwa ni mondo ichodo koni in wich achiel manomiwa numan to ichodo intie kia gi monadi maluwi koro gin wiye mang'eny koro miyo da- dada bagne haleluya nikech tek kabisa mondo dada obagnega ng'ato koseamua ni dwa dhi tedo dhi mondo dhi otedi mondo obedi to husbands they want to control in a way man i- in ungodly way god dwaro ni we control just one head to ka koro en one head ma, ma, ma, ma control wani to koro ng'ani nigi ch- dhako moro kucho chodo koyudo pesa moro matin opogo kuno koro ing'e ni tek this is not koro one house ma koro company aleluya koro iyudo ka koro tek ne da- dada koro ok onyal submit aleluya agone nyasaye erokamano muma wacho kare piero ariyo gabich niya un chuo heruru mondu mana kaka kristo nohero kanyakla mar joma oyie kuome mochiwo ngimane nikech en nyasaye nochiwo ngimane nikech kristo koro chuo omi chik ni mondo oher mondgi mana kaka kristo ohero kanyakla mar jonyasaye haleluya agone nyasaye malich erokamano muma dwa ni mondo chuo oher mondgi kihero chiegi adier to ok ibed jamibadhi ok ibadhri ok iti tich chode

amen to dada ni ne gigo mbaka gi chuore to lakini oshare e group ni nitie chama moro mane oyudo 40000 koro penjo chuore ni oket, oket ne kanye to chuore onyise ni onyiso chuore ni oketi account ne pes chama te dhako ni oyudo 40000 koro oketi account matiende ni dhako ni gi chuore wachno nang'iyo matut matiende ni facebook kae wasoma soma gigi nikech inyalo yudo puonj moro dayo ni en, chwo, en gi chuore en account achiel to asefwenyo ni gik ma break marriages gin finances gin nyaka gi chode gik moko ka ilago ema miyo koro dada be koro chunga chunga chungo koro ng'iyi mana gi chien koro ichal ne mana le nikech i- mokwongo pesa ni ok ton to dada be pesa ne ko- mare tibe pesa ni mari it should not be like that it should be our money Your husband and you, you are one. One plus one is equal to one in marriage. Koro seche ma one plus one is equal to two, ma bank, is at bank account to un two. E seche mag chode in un two nikech uriwe ng'ama chielo. Kanye kuma wadhi e wrong.

Dada koseneno kik kori wuotha wuotha. Iduogo sama in midwaro. Ok iwach ne dada ni dada. An adhi tich tang' aduog sama kama. Ok ibed jadieri. Hallelujah. Miriasia. Lying. Be ketho us. Hallelujah. Iwacho adier ne chiegi, adier tich tibro ibo duogo. Matiende ni kata oyudi mana e, e, e kind mon moni mani duge thiring'enye. To ok onyal trust ni nyalo timo gimoro marach. Nikech o trusti. Hallelujah. Trust. Koro timbe ma watimo ema ketho marriages wa. Pesa wa ok en my money. My money is my money and my husband's. You use your monies together. Hallelujah. Agone Nyasaye malich erokamano. Bank account kata kichamo kuchamo msara tubet go piny tuloso kaka udwa tiyo gi pesa ni. Hallelujah. Mini oheroga ni pesa madhi korgi ng'eny. Ah ah, mano be rach. Mine bonego dog chien. ni kikonyo nyathi gimoro kata kichulo ne nyathi gimoro school fees to ber abera to seche ma koro nyathi gi chuore to rach kanyo be mon rachie kabisa koro wadwaruru kaka wanyalo timo gik moko together let us love parents marom mar both sides to kwatimo gik moko twatimo together ok ni nyakoni kadwa tero gik moko ka- dalagi to pando ne chuore be a open alleluya kibet open to your husband will be open your wife will be open and you will live happily kaka nyasaye dwaro dak ma nyasaye dwaro haleluya muma ko niya un chuo heruru mondu mana kaka kristo nohero kanyakla mar joma oyie matiende ni joma oyie onge miriambo e igi giyie kuom nyasaye koro giwacho adier gin jaadieri to ka kristo nohero jo nyasaye kamano to muma dwaro ni waher mon waher chuowa kaka kristo nohero jokristo matiende ni gin jok ma transparent matimo gik moko e yo makare e yo maliw in a godly way aleluya amen tiyudo ni mibadhi madwa wuok e kind marriages ka chuo moko kadhi luokre to gi gine gi waletgi e yofuko oja wuoro ma chiegi ok ne kata gima oting'o nikech pesa negi moko dwa pogo na ngang' moko dwa timre go nadi moko dwa timre go nadi to kunyala nyala kawo pesau muket together ming'e ni chiegi yudo pesa ma kama be uyudo ka dongruok nitie unyalo bet gi dongruok munyalo ritogo kata nyithiu to unyalo bet gi kwe aleluya nikech kwasefwenyo ni mwandu piny ni buro leoyo chieng' moro dong' kanyo ng'ama ogene mwandu mag pinyni buro loye nikech bro dong' aleluya inyalo pandri gi pesa ni moro kata in gi chuori ka tigero plot in gi chuori kata idhi e chama ma kata en okia koro in jamibadhi koro seche moko ipo kata ka jakuo biro momayi pesa koro kiywak ni okweli to chuori wuoro ni he okweli kanye ni donge an ga e chama moro to kwala siling' aluf prabich matiende ni jamibadhi koro kibuogo chuori gi wachama aleluya ni mon koro panda panda gigi to chiwo be panda panda gikgi ago ne nyasaye malich erokamano duong' odog ne yesu ma nyaka chieng' duong' odog na jabu Dog- duong' odog ne nyasaye ma noloso marriage marriage is for god marriage ok en marwa ng'ama intiere go chuorino nyasaye manomiyi chiegino nyasaye manomiyi koro kaw chiegi gi nyithindi gi odi iket kuom yesu aleluya muma wacho niya e, chuo onego her mondegi mana kaka gihero ringregi giwegi ni mondo iher chiegi mana kaka ihero ringri muma ma wacho ihero chiegi mok inyal hinye ihero chiegi mok inyal chiemo to kech kae ihero chiemo chiegi mitiyo matek makoro irwake oler ihero chiegi mok idwa ni mondo ng'ato wach gimoro marach kuome ok ibed piny kikuodho chiegi nikech sama ikuodho chiegino ikuodhri iwuon muma wacho niya dhako nowe min gi wuon modhi opadore kuom chuore ma gibet adi achiel koro seche miwuoyo kuom chiegi marach gi ji mani wuoyo kuomi iwuon iloko dugi igolo dugi oko duong odog na jabuja madara amen koro muma wacho ni mondo chwo her mondegi kaka giherore giwegi koro kihero ng'ato kaka iherri iwegi bank account ni okia ipando pesani sama iwuok kidhi chodo cha be kihero chiegi ok inyal chodo kihero chiegi ok inyal chodo nikech gimidhi manyoga okono chiegi no nigo aleluya agone nyasaye erokamano anyalo dhi dip matin hmm? anyalo dhi dip matin ni sama ihero chiegi give her enough sex be sex bende loso marriage it ok en number one marriages is not based on sex kanye ma ji dhiega wrong it is not sex only sex is just one of them haleluya ha? to mon moko bende ora- rachena ka ni en ka gichwanyre gi chuore to koro orite e kitanda ni koro ka gidhi e kitanda kucha to koro en ituone aleluya ni in nitie kuma boyudie mano rach kabisa mama kik itim kamano that is mano ok en punishment monego imi osiepni ni koro irite ni ka- ka- ni kaka otimo nano kaka ok omiya pesano ang' arite mana e kitanda no that is wrong that is wrong if you do that that is very wrong you don't want to do that to chuo moko bende ni koro ni chu- chiege owang'o iye kabisa koro tamre ni onindo mana gahanda onindo mana gahanda ma monego otwe- otwere ma yawa jowadwa owada no is wrong mano gima nyasaye mano kelo moketo kanyo ok en sa- ok en punishment ni ka ng'ato chwanyi to kori panishe ha? e bed mano rach kabisa ji dhi kata two months nikech ng'ato ochwanyi kun kode kasto kosewuok modhi odwaro kamoro to kendo koro rach let us not do that women you don't want that, to go that low koro muma wacho niya chuo onego her mondegi mana kaka gihero ringregi giwegi ng'ato ka ng'ato ok dwar ringre onge Ng'ama ok dwar ringre owuon, to opidhe kendo orite mana kaka Kristo bende rito kanyakla. Ni ipidho ringri, winjie kaka Nyasaye oloso kanyo. Ni chiegi en ringri. Ok inyal we mondo kech okayi. Aleluya. Chiegi en ringri iwuon. Koro gima ringri wuon, ang'o momi idhi chodone? Ang'o momi tuone pesa? Ang'o momi iwacho ne weche madongo? Ang'o momi inyise gik maricho? Ha? Ang'o momiyo kosechwanyi kar mondo utiek mana gi wach? Ang'o momi irite mana ni mondo udhi e kitanda e kidhi tuone? Ginindo gahanda nyaka gilong'. Rach kabisa. ok dwar mano. Ha? Mano ok inyal timo kamano. You cannot sleep with trousers and shorts and shirts gi, gi, gi belt kitweyo ni nikech dada osechwanyi you cannot do that that is going so low mano ok en punishment mano rach kabisa ha? Iwinjo? Mano rach kabisa. Wo- Nyasaye uno dagi. Nyasaye uno dagi ni kisekendo you cannot go to bed in trousers and belts and shirts gi sude. You can't. To mama be ok nyal dhi mana korwako pajama nikech koro nosechwanye gisechwanyre. Koro rito punish nyawadgi in bed. You cannot do that. Nyasaye uni saying no. Koro muma wacho niya, Onge ng'ama ok dwar ringre owuon, to opidhe kendo orite mana kaka Kristo bende rito kanyakla mar Kristo. Kanyakla mar jomoyie kuome. Nikech en ringre owuon. Chiegi en ringri iwuon. Hallelujah. Your own flesh and body. Your own flesh and body. Mano kaka Nyasaye wacho ni dhako en gi chuore. Your own flesh and body. Hmm? Kori wuor ma iluokri gi, gi gine gi, gi, gi, gi, gi, gi walet. Dada kia kata ni chamoga pesa di. Kar msara ka e rach. Gol msara oko, dada bo gol msache oko. Mondo uket gigi nikech ma ringri iwuon. Ang'o momiyo ipando msara? Gol msara, ket oko, wuothie ler, chak bed transparent basto marriage ni biro losre to lam nyasaye mon- lwanda motegno ket marriage ni e lwanda motegno ma en yesu kristo jamadar osana ruodh kwe ketie marriage ni kuom nyasaye tasti chak bed transparent ichak bet jadier kama intie ja- sister ong'eyo Sista be kuma owuok kodhiye ing'eyo. Uwuoth e ler, uwuoth e adieri, ute. Onge ng'ama timo gimoro kinyume ya brada kata sista. Haleluya. Amen. Ago ne Nyasaye erokamano. U- Uwinjo kaka muma wuoyo? Muma koniya, wan to wan fuon- fuond ringru- ringre no. En mana kaka Muma wacho niya, Emomiyo ng'ato weyo wuon gi min, to padore kuom chiege, kendo ji ariyogo doko ringruok achiel. Ago ne Nyasaye erokamano. Gilokore ringre achiel nikech gipadre. Koro one plus one bet one. One plus one cannot be two. One plus one can never be two in marriage. One plus one is one. Koro ka un one, if you want your marriage to work out, be one. Don't be two. Don't bring a lot of things in your marriage. Weche mama u, weche baba u, weche osiepe, weche anyuola, weche ang'o. Mago kikawo miketo. Koro ok en wich achiel mondo dhako o- o- contr- i-control go odi. Koro mano give so many heads. Emomiyo mon moko be koro tamre ni apana. Ka koro mama wiyi mowacho ni madwa kontroli, koro ok adwa winjo gik miwachona. Ka baba wiyi mowacho ni ma koro dwa kontroli, ok adwa winjo. Osiepeni ka ema advaisi, to ibiro chandago ka, koro ok adwa winjo. Mago koro gin wiye mang'eny. Koro tamo dada winjo. Hallelujah. Dada ok nyal winjo. Dada ok bi winjo. Nikech wa dada, I'm telling you the truth, I'm a woman. We are very sensitive. kendo wantie kaka wang'iyoga ji wan nyaka gi sixth sense was wanyalo fwenyi kata kapod ikia to we want to be loved wadwa cuddles all the time cuddle your wife everyone wants to feel loved tell her she's beautiful tell her she's wonderfully and beautifully made I go, I go ne nyasaye erokamano Appre, appreciate dada kata kotedo ni kuon moro appreciate just love her she's a delicate person you know you just love her samoro kit ko, ko, ko yo ting'e bembeleza dada ha? to kisetiyo gi dada kamano wan ka ng'ato osetiyo kodwa kamano waonge wach bednwa truthful kik i- bed herwa to be waonge gi weche mang'eny we just want to be loved to be appreciated wadwa ni mondo o- oti kodwa e yo maber and then we become good people you a man kaka en ma en wi ot nyalo control chiege mabed dhako maber kaka wi ot koro matiende ni mon ma koro tanga tanga en wich, wich cha wi ot ma en chuore cha ema koro osechako bagni kama matiende ni chuo ema bagniga Bas to koro mon be koro chako behave marach nikech en ose submit osebiro to koro inti treate nadi how are you treating your life wa- la- wife do you love her do you appreciate her do you praise her kotimo gimoro maber koso isiko mana kiyanye weche miwacho negi gin weche ma breke koso ma, ma, ma, ma miyo obet kare ha? Iyanyi iwacho ne weche maricho koso ihere. Do you br- provide food? Do you provide clothing? To kata kok i provide clothing, do you love her? Nikech seche moko nyalo bet ni tich okethre to dada ema tiyo. Dada in fact wan joma becho wanyalo miyi kata pesa wate kaluwre gi kaka itiyo kodwa. To ka wasefwenyo ni pesa wagi tiyogo marach ipogo na ngang' be to koro ema wabet gangudi. To luwre gi kaka in emi imiyo wabet. Hallelujah. koro heads of the house onego lam nyasaye mondo okonygi iwinjo muma owacho maber ni emomiyo ng'ato weyo ma- wuon gi min to padore kuom chiege kendo ji ariyogo doko ringruok achiel nitie adiera maduong' nitiere adiera maduong' mopondo e, e wachni, to aneno ni owuoyo kuom Kristo gi kanyakla mar joma oyie kuome. To un bende uwuoyo kuom uwuoyo kuom owuoyo kuomu kama, ng'ato ka ng'ato mondo oher chiege kaka oherore owuon, kendo dhako ka dhako bende nyaka luor chwore. Ng'ato ka ng'ato hero chiege kaka oherore owuon, to dhako ka dhako be nyaka luor chwore. Matiende niya, muma ni owuoyo kodwa wate, ng'ato ka ng'ato otim patne. Chwo obed jok makare, mawacho adier, matimo gik makare, morito chiege e yo makare as the head of the house. To women, wan be wabo mana submit. kaluwre gi kaka ibe itiyo kodwa aleluya itiyo kodwa maber to we, we also be, will be good ago ne nyasaye erokamano koro muma mowuoyo ng'ato ka ng'ato dhi okawie jo efesono jo efeso abich osom mawuoyo kuom mon gi chwogi to nawuoro comments mantie kama nawachonu cha ji mon mang'eny kabisa nowacho ni over their dead body ok ginyal kawo pesagi mag chama te 40000 to giketo ne chwogi matiende ni naneno so many marriages mok nyal work out nikech ng'ama ok nyal timo kamano tin marriages to ji wuondre ji obet in marriages to ji wuondre nawuoro ni ei magi te nikech comment ma ng'ato mek that is what that person is to comments are very few mowacho ni gitimoga kamano very few I'm, I'm among them abende achal kamano haleluya bank account na janyabondo ema control tadak gi kwe to ji mang'eny very few women nowacho ni gin bank, ac- bank accounts gi gi pesa gi giketo together very few koro naneno so many marriages madhi break nikech wach pesa finances nikech mon ne wacho ni mana kotho to onyalo timo kamano ni bank account ne chuore ok nyal ng'eyo yani over her dead body to be ok onyal miye pesa mar chama to moro be ochako dogo ndiko ni ne chuore miyega pesa chama chama chama chama omiye koro chieng' ma ndugu penje ni awa dada ere pes chama cha ni kore kowuoro ni kore kopenja pes chama to asechamo chama didek ochamo go kawo chuore to miye pesa mon gin ga jokue moko chuore miye pes chama kendo chama to dhi chama to dhi to koseyudo pes chama ni To kokel koro seche moko ndugu be ne galo ni ka cham obiro to ginyalo timo go gimoro. Matiende ni pesa oketho marriages, so many marriages. Hmm? Ke pesa rach kabisa oketho marriages mang'eny. Nikech ji ok gin transparent. Mago mon ma wuoyo go, mone ma wuoyo. Ni gin chama gi ka giyudo kata pes gi kata bank account gi ok de gi share gi their wife, gi husband. I so, so many marriages not working out. nikech kok inyal nyiso chuori pesani to un wan idwa ni pond gi pesa ni timogo giki tento mage tidwa ni mondo utigo yawa mama rach gem pes chamano churi bokel mage ka uriw together ulosgo giru moro urit nyithiu together nyasaye mondo konywa mondo oyalnwa e, e ringrewa mondo puonjwa kaka wanyalo bet gi chuowa, kaka wanyalo bedo jadieri kata mana gi pesa, kaka wanyalo bedo jadieri gi dendwa. Hallelujah. We, we, wabet faithful gi our bodies, we don't share with anybody. Mano be ketho marriages ma pesa tasto gi chode. Gik moko ariyo gi gin ma giketho marriages. In fact adek gi miriasia. Ma miriambo, chode tasto gi pesa. Gik moko adek gi is breaking our marriages. So we need to go in our knees and really pray for God to help us mondo marriages obedi. Nikech marriage ema en piny mangima. With no marriage, koro humanity be orumo gi kanyo. E gimomiyo chuny Nyasaye odak in marriages. Koro wamama, let us come walokre wachenj wabed joma becho walem ne chuowa ka waneno ka gidhi marach nikech onge gima tek motamo nyasaye agone nyasaye erokamano Onge gima tek matame. Onge gima tek matamo Yesu. Onge gima tek matamo Nyasaye. Onge gima tek matame. Koro dwaro ni wa, wa, wa, wagine. Waket marriages wa ir Nyasaye. Walem pile. Nikech kata mana pesa mag chama mwayudo to wapandogo. Wa, wa, wa, wa, wadwaro mana rath mar Nyasaye kumwa. nikech ok wan transparent ok wawach adier ok watim gik moko kaka nyasaye dwaro koro pesa gi chama gi gik moko mag piny ma- mag material things mag piny ma chieng' moro biro rumo ma wakia kata ni pesa mwayudo e chamano wanyalo chamo kata ok wanyal chamo miyo wapogre gi nyasaye miyo la- hera mar nyasaye cha koro ok bed kodwa miyo kata ka walamo nyasaye to nyasaye ok winj gik ma wawacho nikech wasebet jo wasebet jokuoye kata ne our own husbands ma nyasaye wacho ni dhako gi chuore bet kanyakla basto padre to bet ng'at achiel matiende ni in your marriage koro isebet double minded in dhako ma jamiganga ma jamiriambo ipando pesa to seche moko dendi be itero ne ng'at machielo dhi nindogo tiduogo ka matiende ni kelo kuong in your own, own house to pesa bende ok inie jadier to dendi be koro ok inie jadier to koro ndugu kisedhi miyudo gik miyudo oko pesa ni gichamo kata gochot moro oko aleluya bas to kiduogo ka tinindo gi kamisi gi swache adek inindo kitweri nyaka gi leso koro ing'iyo mana kocha Hallelujah. Mano rach kabisa kabisa. Gima walokre uru wan joma mon. Let us not punish our husbands. Girwako suruari ka wadhi nindo gi gitwe gitwe kata mana leso makoro ginyal kata mana yudo wa to wakwiny to chuo be owe nindo gi longe that is not a way of punishing one another that is very wrong even before the lord that is very wrong mano is not marriage based e, e, e, e, e Luanda motegno ma en Yesu Kristo ma ja Nazareth. Koro wang'iuru kaka wanyalo loso utewa, nikech Muma wacho ni dhako maber ema bidho ode, mofuwo to ketho gi lwete owuon. Matiende ni awuon anyalo ketho oda gi lweta, kata in iwuon inyalo ketho odi gi lweti. To ka wa submit to our husbands, mwadak gi chuowa in a godly way, yo ma Nyasaye dwaro, to Nyasaye nyalo miyowa ngima makare gi kwe makare. Nikech seche mipondo gi pes chama, seche mipondo kidhi chodono, ng'e ni Nyasaye to neni, tasto iwe iwuon be ionge kata gi kwe, idak in guilt. You don't want to be guilty kisetimo gik moko kaelago. Koro akwa Nyasaye ma jang'uono ni mondo olor, mondo okony marriages, mondo obuild marriages, mondo kony marriages mose break mondo bring our marriages together mondo miwa strong love with our husbands mondo mi wabed faithful mondo mi wabed jadieri kata gi pesa mondo marriages odonge to an ka e mar encourage kata ka marriage ni dhi break to ng'e maber ni yesu, yesu simba is bigger than all uh, ginene duong' mohingo marriages ma break go Nyasaye duong' moingo gimoro amora. Koro waketuru genowa kuom Nyasaye, wabeduru kuom Nyasaye, walemuru pile, walemuru ne our husbands, walemuru ne our wives, walemuru ne nyithiwa, walemuru ne monde jowuotwa, walem ne everyone mondo kamoro amora ma gintie. Walemuru mondo nyiwa odhi otedi. Walemne uru nyiwa mondo odhi otedi, mondo ging'e Nyasaye, mondo giluorre. Haleluya. Giluor dendgi. Samoro anyalo ga ng'iyo e grubwa ka, iyudo ka nyako moro yo mobete, hmm? o advertise herself mondo ng'ato odhi okawe. An, an kaya awachonu an Nyasayun, ni ka en nyathi ma nyako, tise elri kamano ne chuo ni mondo obi okawi. U, gi, koro giluorou, you have to respect your body and your dignity. Kaweu, aweu gi kwe mar Kristo. Nyasaye ma jang'wono bed kodu. Nyasaye omiu kwe makende. Nyasaye oumu ka udhi nindo. Nyasaye timnu dwarou mag chunyu. Nyasaye oristo marriages. Nyasaye omi marriages obed ma strong. Hallelujah. Kendo Nyasaye ma jang'wono obed kodu. To abe Nyasaye obed koda. Kulamo, ulamo ne Nyasayun, Nyasaye pare Nyasayun kama entie. Abe alamonu nikech wasiko waywak aywaka ne Nyasaye ma direswa. Onge ng'ama ler e piny ka. Haleluya. Waduto watema tema ni monego chieng' moro Ruoth kechwa mondo wadhi wacham ngima mosiko. manyaka chieng' to watemuru mondo wabed joma beyo wa repent all the time let us pray for each other let us not break each other wawe bet gi sigu e chunywa wabed joma kare mondo wabed at liberty wabed free haleluya agone nyasaye erokamano sadakawa kaka pile ng'ama ni buti maonge go mochando imiyo chi mond liete gi nyithi kiye kamano e kaka wan wagolo sadakawa e chokruogwani

timo. Nyasaye mad pong' gikeu, Nyasaye mad umu, Nyasaye mad gwedhu. Koro agonu erokamano, Nyasaye ma jang'wono obed kodu and may God bless you. May you be blessed tonight as you are going to bed and be a blessing to someone as well tonight. Let us always try to be a blessing to someone. Kik wabed mana blessed all the time. Let us be blessed, uh, a blessing to someone as well. And may God bless you.